Ũyũ nĩ nyamũ wa njoka mũngarĩ wa mbarĩ ya Kagũikũ wa rika rĩa Maina ũciarĩtwo gĩthaku kĩa wa kĩũrũ ndĩ mũtũri wa thĩka. Ĩĩ. Ĩĩ. Tũkĩanjĩrĩria eh, he maũndũ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wamo matatũ maranina gĩkũyũ nĩho twanjĩ twa- twa- twarĩ twa tũingĩre no nake ngai a- a- agĩtũ direct maũndũ-inĩ mangĩ ũndũ ũgwĩtwo ũ- ũiti wa thakame ũgũrani na mĩgũnda ndagĩtarĩ nyamũ ta, ta tuhe context ya ũndũire witũ Tu- tweherie mũ- mũthũngũ na, na kanitha ciake um, context ya nä raragia na nä ngai we mwene nä waugire atä rä rä thakame ya må rå wa nyå kwa rä nä rangaä ra

ta ũrĩa gĩkũyũ gũgaga kũrĩra ta mĩrĩo ya ngĩa mm. ah, ah. mũndũ ndangĩũragwo na atuĩke nĩ ũrĩra ũhoro ũcio nĩ ũtũraga ũrĩaga mũragani he rũgano rũheanagwo rwa mũndũ woragire mũndũ na akĩmũhitha gĩthaka-inĩ hmm. no matũngana na mwana na mũndũ ũngĩ rĩ mundu ucio ungi akira muragani atiriri mundu uria woragire say for example mundu uria woragire kamau agacukwo no kanyoni

Ũrĩa wathugunda meciria ma kũũragana-rĩ, akoragwo akĩona ritho iniũrũ, tondũ ndonaga maũndũ marĩa magũcoka marũmĩrĩre. Onaga haha atĩ hihi hena umithio nguona, hihi hena kĩĩ, no kahinda kanini-rĩ, ũkoragana, ũkora, ũgacoka ũkanyitwo, ũgatwarwo watho-inĩ.

arĩa ma- marĩ mũtitũ arĩa mathamirio ona arĩa makuire kĩrĩro kĩnene nĩ atĩrĩrĩ nĩ twaimirwo kũndũ gwa kũrutĩra magongona kwĩ hĩndĩ kũrarĩ na eh, gatagatĩ ka mwaka wa mĩrongo ĩtatũ na mĩaka ta m- mĩaka eh, mĩrongo ki- sĩ mĩaka ikũmi na ĩtano kana mĩaka mĩrongo ĩrĩ kuma 1930 kinya 1950 kwarĩ na kampeni nene mũno gatagatĩ-inĩ ka mani- makanitha Kũrĩa guothe kwarĩ na mĩgumo, kana nĩ ya marika, kana nĩ ya mĩhĩrĩga, kana nĩ ya eh, matuĩka, ĩkĩmunywo. Rĩu ũgi- ũru- wehereirie andũ harĩa mahoyagĩra Ngai-rĩ, wamatiga mahana atĩa? wamatiga mahana atia matirĩ handũ mangĩhoera ngai na wamaima ha kũhoera ngai ti kuga atĩ matirĩhoyaga ngai no marĩkiraga mũndũ akauga ngai ĩ thĩna ũyũ ndĩte ndirarĩa eh, nĩ ũndũ wa kwenda gwakwa ndĩrarĩa nĩ ũndũ wa ũkoroku arĩa marĩ idps marĩ barabara-inĩ ona ũmũthĩ rĩ nĩ mararĩra gĩkũyũ-inĩ kĩrĩa kĩ thĩna mũno rĩ ona rĩu besides ithaka icio ciatunyanirwo rĩ nĩ mũthuri agaikara thĩ ena atumia atano kana ena atumia erĩ gĩkũyũ-inĩ mũtu- mũthuri egayagĩra atumia ake mutumia wina ihe igiri mutumia wina ihe ithano aikara thi tondu kwi miaka ikinyaga muthuri akona atiriri matuko makwa ri magwituranira na maithe maitu ri mm. me hakuhi mm. na muthuri mugikuyu akauga kwigaya ri ti gukua akera ageta mutumia na cia na ihe ciake ageta mutumia uri ungi akamera atiriri ruthanju runa ri ni rwaku nawe rũthanju rũna-rĩ nĩ rwaku mm. na thĩna ũkagĩra haha mũtumia ũmwe na ihĩ cigana ũrĩa ũngĩ ena ihĩ ithano mm. kana ona mũtumia ũmwe ena kairĩtu gaka na nĩ nyandĩkĩte ũhoro wa ndĩritũ na mwarĩ atigire gaĩra agĩcoka agĩtunywo gĩthaka mũirĩtu mũtumia wa mbere na mwana ũmwe wa kairĩtu etagwo mũrugi na ndĩritũ akĩgaya akiuga atĩrĩrĩ Ona mũrugi angĩkahika gĩthaka gĩkĩ ndakanatunywo right I- na ngo- nyina munini nyina munini ena ihĩ cigana ithano kahinda gathira mũrugi akĩhika ihĩ ici ikĩmũtunya mũgũnda ũyũ right andå acio rä u generation ya kana rä makinyagia mĩaka mĩrongo ĩtano makambĩrĩria kũinaina ciongo makabutwo mawĩra kũrĩa marĩ mawĩra ma biacara makahingĩrwo makaingatwo nyũmba othe macokete kamũgũnda-inĩ kau nĩho makĩte generation ithatũ inya ya andũ matũire magũrũkaga hmm. nĩ ũndũ wa kĩ nĩ ũndũ wa kiugo gĩa ithe wao Mũgũnda matunyire mwarĩ wa nyina. Thĩna ũmwe twĩ naguo Gĩkũyũ-inĩ ũrarĩa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũtunyani wa ithaka. Na nĩ ithaka ciĩgaĩtwo, mũthuri akegaya, na akorwo ndegaire rĩ, ũmwe wa arĩa magĩ- magĩa hinya ariũ ake rĩ, agatunya arĩa angĩ. Mũthuri ona harĩa akoma rĩ, thakame yake rĩ nĩ yaragia of course nĩ
harĩa akoma thakame yake nĩ ĩrĩa yaragia na mĩario ĩyo ya nakũu ngomi-inĩ rĩ nĩwe ĩcokaga gũka gũtũkora tondũ tiga nĩ ũndũ thakame ya kaini yarĩirie ngai rĩ maybe kaini ndangĩoragirwo korwo thakame ya kaini ndiaririe rĩ maybe kaini ndangĩoragirwo ya habiri I mean, th- th- thakame ya habiri maybe kaini ndangĩoragirwo thakame mũthuri akoma na nĩ akwĩgaĩte rĩ ũgai wa mĩgũnda na ũtunyani wa mĩgũnda gĩkũyũ-inĩ nĩ ũgwati ũmwe mũnene mũno harĩ ithuĩ

muthuri turaragia nake aranjira ati nui kweragwo mundu ni ararwarire tu ruwa ararwara ni ararwarire ni undu wa ndwari iria eh, eh, eh, eh, at- atekire atigire na atia- twarite atigire miena iri ingi atiriri njenga Ĩĩ. kä njangä re hanini å rä a twari å horo wa å ragani twahota kũlimit ũragani no rĩrĩa mũndũ anyita kahiũ mm. atheca ũrĩa ũngĩ mm-hmm. kana rĩrĩa wekĩrĩra mũndũ ndawa no mũndũ ũrĩa wĩ thibitarĩ kũrĩa andũ marathondekwo rĩ mm-hmm. ũthire shelvu-inĩ oya ndawa cia gũthondeka arwaru rĩ ainukia gwake rĩ arwaru arĩa marĩ thibitarĩ maga ndawa cia kũmathondeka rĩ mundu uria wi kemsa mm. oya ndawa aiya mbeca cia kũgũra ndawa rĩ mũndũ ũrĩa wĩ ministry ya health aiya ndawa cia kũgũra aiya mbeca cia kũgũra ndawa rĩ mm. andũ mathiĩ thibitarĩ gwakorwo gũtirĩ na ndawa rĩ mũndũ ũcio ti mũragani mm-hmm. mũndũ ũyũ ũheirwo wĩra nĩ injinia erwo nĩ thirikari rũgamĩrĩra barabara ĩno ĩgĩthonde gĩakwo mm. contractor aheo injinia amũrũgamĩrĩre Ko- injinia na contractor marĩkanĩra atĩrĩrĩ gwakinya barabara rĩ nĩ nyihanyihio tũmĩkunderie nĩ tũmĩkunderie Ĩĩ. nĩgetha ndie tũbeca tũmwe barabara ĩyo rĩrĩa ngari ciahũrana rĩ nĩ ũndũ wa mahĩtia ma injinia ũrĩa waheirwo arũgamĩrĩre barabara ĩyo gĩthondekwo rĩ ũcio ti mũragani nĩ ngwenda kũmera arĩa mararuta mawĩra ma mũthemba ũcio rĩ matirĩ na ngũrani na mũndũ ũrĩa ũnyitaga kahiũ agatheca mũndũ ũrĩa ũngĩ hmm. matirĩ na ngũrani na mũndũ ũrĩa wĩkagĩrĩra mũndũ thumu hmm. irio-inĩ hmm. kana ũrĩa ũkorogaga steel wheel, uh, steel wool na nä njiguä te å horo å cio må no må thuri agakorogagä rwo kanini gagäkä rwo irio ndarä na ngå rani no cio woyaga mwana akamuikia rũĩ rũgĩthiaga uyu uyu urauga eh, ndeithiai nie ni ndutite eh, arauga please ndukangwete ritwa nie ni ndutite mahu meri na ndathikiriria uria murauga ni ndiramaka muno ngwika atia we mwene nĩ mũragani no doubt about it no na tũtiagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ gwetherera at- mu- mu- mũirĩtu aruta ihu nĩ mwana oraga and it doesn't matter you know muoyo ni wa ngai itumbĩ rĩa mũtumia na mbegũ ya mũndũ mũrũme ciatũngana ngai aciheaga muoyo na gũtirĩ sayansi yanatwĩra ũrĩa ngai aheanaga muoyo ũcio right yes muoyo ucio waheanwo ni ngai muheani wa muoyo nowe wina kihoto gĩa kũ- gĩa kunina muoyo ucio at any time anybody else uragaga muoyo ucio from conception anybody else nä må ragani rugauga ndagĩtarĩ ũrĩa wateithĩrĩria noyo waruta erĩ nĩ oragani maitho-inĩ ma ngai gũkũ igoti-inĩ rĩa mũingĩ rĩ no tũgerie kũpapaca ĩ kũhumbahumbĩra hanini atĩ tũrekire ũguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩna maitho-inĩ ma ngai nĩ mũragani reke tũgwete haha ngwendete Rĩmwe kuga ndaraga atĩrĩrĩ- kũgamba, eh? anini ngwendete kuga atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo njenga Ĩĩ. rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ rĩ nĩ tũrĩ thĩna ũmwe wa kũina rwĩmbo rũtarĩ rwitũ Eh, 1980 kwaumwo Beijing rĩ Wo- 92 ne- ne- 92 92 Eh. ko mɔ bɛ jinyiri Oh, eh. wo ko wo kore kwaini ro ro borwa girl child na ro borwa girl child daria na atumia ta muthoni wa rikimani wina miaka mirongo kenda na itandatu Eh, ri muthoni rikimani eh. atumia acio manjĩraga atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ mwana mũgĩkũyũ wa kairĩtu wa ahinyĩrĩirio kũrĩ arĩ a nyina mm. ahika ena igai kũrĩ ahika mm. aga kũhika no nĩ aciarĩra gwa ithe ena igai ta ihĩĩ cia ithe mm. gwakinya hĩndĩ ya gĩthomo kwagĩire thukuru cia irĩtu na thukuru cia anake tondũ gũtiarĩ na discrimination gatagatĩ ga ciana cia anake na ciana cia irĩtu no ithuĩ ũyĩ wakwa mũgĩkũyũ rĩ tũkĩoya rwĩmbo lwa girl child umuthi mathina mamwe twĩ namo with a boy child mwana wa kahĩĩ nĩ ũndũ wa kũina rwĩmbo rũtarĩ rwitũ umuthi mathina mamwe twĩ namo macio ma kũruta nda na kũraga ciana irĩ thĩinĩ wa nda mũgĩkũyũ ndarieka ũguo nĩ kũina tũinĩte

nyũngũ ya mwana yarutwo rĩ mũirĩtu ũcio nĩaga eva gũkagĩa mwana mm. ona ahika no thĩna aikara mũciĩ no thĩna na kwĩ handũ mũtumia akinyaga kuma mĩaka mĩrongo ĩtano mĩrongo ĩtandatũ atarĩ na mwana akambĩrĩria gwĩthikĩra ũi mm. na arĩ korwo nĩ ndagĩire kamwe mm. na acokaga o harĩa mm. wahona wahona acokaga o hau Ĩĩ. akambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ tũgũkorwo nĩ tondũ nĩ ndekire ona rĩu thiĩ harĩ kĩhiko o hanini reke tũingĩre ũgũrani-inĩ rĩu harĩa ha ũgũrani-rĩ nĩtũ- nĩtũgũcokia kĩũria gĩkĩ Ĩĩ. no ke twa- ke twambe tũingĩre harĩa ha ũgũrani harĩa tũgũtigĩrĩire na eh, eroreri eh, eh, huana njenga Ĩĩ. ũgũrani wa mũgĩkũyũ rĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa family nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa mũciĩ right Ĩĩ. now mwanake akinyia mĩaka ya kũgĩa mũ- mũkarĩ athiaga kũrĩ ithe akera ithe atĩrĩrĩ niĩ baba rĩu nĩ nginyĩtie mĩaka na nĩ ngwenda mũka akorio nĩ ithe atĩrĩrĩ mũriũ ĩ

Reke twambĩrĩrie ũthoni njuge atĩrĩrĩ na nĩ ngwenda kũemphasize ũhoro ũyũ mm. gĩtũmi kĩmwe kĩratũma athuri mage gĩtĩo na ciana ciao cianake rĩ mm -hmm riria muthuri erwo ni muriu ati muriu ni arenda mukari mm. amuyukagira akamuria wina mburi cigana wina mbeca cigana wira wa muthuri kiria giatumire ukaheo mwana wa kahiri nigetha omurere na ũkamũgũranĩra atuĩke mũthuri tawe mm. nĩ wĩra waku mũthuri kũgũranĩra mũrũguo ti kũhiũkĩra mwanake kũmũria wĩna mbeca cigana wĩna mbũri cigana mwanake ndangĩkorwo na mbũri ekwa nyina mm. na nĩ ngwenda kũemphasize arĩa athuri mwanake waku angĩgoka harĩ we ũkamenya nĩ wĩra waku kũmũgũranĩra na mũthuri kũgũranĩra mwanake rĩ ambaga akarora mbũri iria nacio

rehei mbũri tũkamũranĩre mhm. anengerwo mbũri rĩ agakĩbanga ũrĩa gũthiĩ gwĩka atĩa kũracia right mhm. na eh, rũracio rwa mũgĩkũyũ rwahanaga ũũ no no mũthĩ ũmwe wa maũndũ marĩa mũmĩceni aremirwo nĩ gũcenjia rĩ

Mũndũ ũgwĩtwo mũ- ithe wa mwanake rĩ akaruta mwatĩ na harika igathiĩ nyũmba ya nyina wa mũirĩtu agacoka akaruta ngoima ya mũhĩrĩga na njohi ya gũikũrũkia ikanyuo nĩ athuri na atumia arĩkia gwĩka ũguo rĩ akaunĩrwo mĩrongo agakĩrwo mũhĩrĩga witũ rĩ Mũirĩtu gũkũ rĩ agũragwo mbũri mĩrongo ĩtatũ na nyambĩrĩirie mbũri mĩrongo ĩtatũ mhm. tondũ gĩkũyũ-inĩ mũirĩtu agũragwo mbũri mĩrongo igana ĩtatũ ona mũirĩtu kana gaka iritu ka muthenya ũmwe kangĩoragirwo karĩhagwo mbũri mĩrongo igana mhm. arĩ mutumia wa mĩaka igana rĩmwe angĩoragirwo arĩhagwo mbũri mĩrongo igana mĩrongo ĩtatũ no rĩrĩ maũndũ merĩ one nĩ kwagĩire ũkoroku gĩkũyũ-inĩ ta mĩaka ĩtano mĩthiru nĩ ndarire na mũthuri mũtigairĩ wĩtagwo kaniaru arĩ wa kũrĩa rĩruta mhm. akĩnjĩra ngĩmũria kũrĩa rũracio rwa mbũri igana romire anjĩrire atĩrĩrĩ kũrĩa rĩruta rwĩ rwĩria ya mũthiga eh, kĩno ĩria o yothe rĩ nĩ magũranaga na ũkabi ona andå å kabi nä maumaga å kabi magoka kå ruä ra gä kå yå-inä mm. kana agĩkũ- anake a gĩkũyũ magathiĩ kũruĩrwo kabi na noguo nĩ magũranaga mwanake wetagwo ole silimu mũgĩkũyũ ndangĩahotire kũmwĩta ole silimu amwĩtire gathirimũ mwanake wetagwo ole silimu agĩũka mũthĩga gũkũ kĩno agĩciarwo na mbũri nĩ mũthuri wetagwo kĩnyanjui Ehe. akĩrererwo kuo akĩruĩra kuo rĩrĩa gwakinyire hĩndĩ ya kwenda mũkarĩ acokire ũkabi akĩgũra akĩgũrĩrwo mũirĩtu nĩ ithe mhm. aciara gũciara ũ mwana wake wa mbere aciarire kĩnyanjui tiwe wake mũciarire na mbũri mhm. mwana wake wa kahĩrĩ

amwĩtire gatonye tondũ nĩ mũtonye kĩ Ah, matũ so kĩnyanjui na mũrũ wa nyina gatonye rĩ Ehe. makũrĩra gũkũ kĩnoo gatonye acoka o ũkabi ahikania Eh, ndũ- nĩ kũrĩ mũtugo ũcio ona tarĩu nĩ tũrona airĩtu aingĩ aitũ arĩa marahika kũrĩ njaruo rĩ gwakinya airĩtu a kũhika rĩ aingĩ ao maracoka gĩkũyũ-inĩ maracoka ikoinĩ ona arĩa mahikĩte ikamba rĩ aingĩ ao rĩ so nĩ kũrĩ mũtugo ũcio kũrĩa nyina umĩte rĩ tondũ no mũragĩcera kuo rĩ ekona mũirĩtu so gatonye rĩ eh, ndakĩgũrana nĩ agĩa na bamĩrĩ na nĩ agĩa na irĩtu Mũirĩtu ũmwe wake-rĩ, akĩendwo nĩ mwanake mũkabi. Ithe wa mũkabi-rĩ, arĩ na mbũri nyingĩ mũno. Mhm. Gatonyi akiuga atĩrĩrĩ, niĩ mũirĩtu wakwa ndikwendia mbũri mĩrongo ĩtatũ. Mũkabi ũyũ arĩ na mbũri nyingĩ mũno, wakwa ngwendia mbũri igana. Akĩheo mbũri cigana? Igana. Nao, kenjokere hanini, gĩkũyũ-inĩ-rĩ, mũirĩtu agũragwo na njĩra igĩrĩ. tũtirĩ na kahinda ga gũtarĩria meaning ya rũracio wega tondũ rũracio ti kũgũra mũirĩtu rũracio nĩ gũthondeka ngwatanĩro gatagatĩ ka mĩhĩrĩga mm. Mm. so gĩkũyũ-inĩ mũirĩtu agũragwo na njĩra igĩrĩ mm -hmm. rũracio rwake nĩ rwa njĩra igĩrĩ njĩra ya mbere mũirĩtu agũragwo ũrĩa nyina agũrirwo akorwo nyina nĩ mũgũre runo rwa nyina runo rwa nyina mm -hmm. runo rwa kerĩ rĩ Angĩkorwo mũirĩtu ti mũgũre-rĩ, mũirĩtu wake-rĩ, agũragwo rĩ, ũrĩa mũhĩrĩga ũcio wendagia mũirĩtu wao, nĩruo runo rwa mũhĩrĩga. Mhm. Nao, gatonye nĩ waigua eh, nĩendia nĩendia mũirĩtu mbũrigana rĩrĩ. So, airĩtu makĩambĩrĩria ciana cia mũirĩtu ũyũ rĩ ciagũrwo kabirĩ makaugaga maitũ rĩ agũrirwo mbũri cigana igana athuri makiuga ona twa mwatuĩtia mbũri igana rĩ mũkaririkanaga rũu ti runo rwa gĩkũyũ nĩ runo rwaũ rwa gatonye rwa gatonye Ĩĩ. na nĩ rwaiyũrire gĩkũyũ-inĩ runo rwa gatonye gĩkũyũ akiuga runo rwa gatonye rĩ augaga nĩ haramu gutiagiriire gukorwo gutiagiriire no gukorwo uguo ii now ni uguthie micie mihirigaini kana uthie uthoni uigue kuri athuri he muthuri wirigite kunjariria mathiite uthoni haha eh, eh, haha wa ithaka hau rogongo mhm. etagwo atia ndumbu-ini ii hau uguo ii ukire akinjira turathire uthoni twambiriria kwaria ri turerwo turute ciringi ngiri mirongo itandatu cia kuhingura bairo haiya

airĩtu ao mwĩtie makĩria mbũri icio mwetia extra no mũkarĩha mm. ciaingĩra mũciĩ mbũri nĩ ithiaga na iria ingĩ no cingĩre mũciĩ iria mwaracĩirio iria mwagĩrĩirwo nĩ kũracĩrio rĩ igwatio mũcarĩ nĩ ici mwetia itaragĩrĩirwo nĩ kũrehwo mm. na, na ciothe ikue

o ũguo rĩ andũ maragi- mambagĩrĩria kwaria tũkĩaria ũhoro wa ũgũrani akĩnjĩra "Ah, ona haha rũgongo rĩ hakĩrĩ mũndũ ũrakuire nĩ ũndũ wa gwĩtia mbũri makĩria ma iria we arĩhire Ĩĩ. rĩu rĩ mwambĩrĩria kũracia rĩ tũtiakĩiguithanio ũrĩa rũra- rũracio rũhana no mũkorwo mũtirĩ na mbũri iria mwetio mĩrongo ĩtatũ mũtware mbũri ikũmi gĩkũyũ yaugaga mũraci ũmwe ũtatĩra ũtatĩra Ii. mbũri icio ikũmi watwara rĩ ona mbũri igĩrĩ icio watwara rĩ gĩkũyũ nĩ eraga mũndũ atĩrĩrĩ ithe wa mũirĩtu no akwĩre atĩrĩrĩ nĩgetha mbũri ici ndigatwĩre ndeithagia irĩ ciaku rĩ cigurarĩrie so no ũgurarĩrio minimum ya mbũri cigana mbũri igĩrĩ igĩrĩ
Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo werwo rũracio nĩ mbũri mĩrongo ĩtatũ-rĩ, ndũngĩtwara ciothe mĩrongo ĩtatũ. Ningĩ watwara ciothe mĩrongo ĩtatũ-rĩ, nĩ ũgũthetha mwana. Ciatwara ũgatwara ũgatigia igĩrĩ. Ona akorwo no ũgũtwara icio igĩrĩ nĩgetha ikĩige mĩrongo ĩtatũ, icio igĩrĩ ti rũracio, icio nĩ kũhithia wahithia kũu. nigetha muthu- ta mugurani rĩ ugiage na gitumi gia guthie gucera kuu kũndũ kũrĩa ugithie kurora mburi ciaku tondu thoni rĩ ni kunyitithania mihiriga now ngurario ngurario nĩ ũndũ ũmwe ũhũranĩtwo naguo mũno nĩ andũ matoĩ gĩtũmi kĩa ngurario na nĩ ngwenda andũ arĩa mũratwĩrorera mune kĩara ngurario yarĩ na itũmi mũgwanja na mũirĩtu ndagu- mbũri itiaguraragĩrio iria iragũra mũirĩtu ataumĩte kwa nyina aca kĩrĩa gĩatũhĩngĩca-rĩ nĩ ũũ twagĩa na mohiki ma gũkururania gĩkũyũ nĩ twĩ- tũtiarĩ na mohiki ma gũkururania Uh-uh. tũtiarĩ na mohiki atĩ tondũ mwathiĩ kanitha imwe kwa ũhiki rĩu mũthiĩ mũgaikarania aca gĩkũyũ-inĩ ũhiki, ũhiki na nĩyo ngurarĩrio ya mbũri yekagwo mũirĩtu arĩ kwa nyina na yarĩ na itũmi cigana mũgwanja gĩtũmi kĩa mbere rĩ nĩ gũtara rũracio mĩhĩrĩga yerĩ athuri arĩa makoretwo makĩarĩrĩrio thoni-rĩ magaikara thĩ makerana mũthenya mũna mwareheire mbũri cigana ũna Mũthenya mũna mwarehire cigana ũna, na kinya rĩu mũrehete mbũri cigana ũna, mũrehete mbũri ikũmi. Mũkĩharĩria nĩ ũndũ wa ngurario, number one, gũtara rũracio. Rwarĩkia gũtarwo-rĩ, number two, rũgacenjia ownership. Rwarĩkia gũtarwo, rũgatiga gũtuĩka rwa aracia, rũgatuĩka rwa aracĩrio right number three gũcenjia kwa marĩtwa rũracio rwarĩkia gũtarwo na kũiguithanĩrio na nĩ rwatiga gũtuĩka rwa aracia rwatuĩka rwa gura- rwa aracĩrio rĩ Ĩĩ. inyuĩ rĩ rĩu nĩ hĩndĩ mũtuĩkaga athoni mbere ĩyo mũtirarĩ athoni mũrarĩ agũri na endia na endi- na- eh, agũri na endia now mu- ngurario hĩndĩ ya ngurario rĩ nĩrĩo mũirĩtu aheagwo mũrĩnga nĩ mwanake ũrĩa ũramũhikia na mũrĩnga rĩ it is the right of inheritance mũrĩnga ũcio nĩguo wĩtĩkagĩria mũtumia ũcio kuu ahika akagaya

mwiritu ni atinagirio mburi ino ya ngurario ri noyo atinagio kiande Ii. guoko kwa mburi kwa mbere kwa mwena wa ũrĩo right gwatinio rĩ mũirĩtu aheagwo gĩciri athiĩ akarĩe na rika rĩake ĩrĩ nyama ya mũtigano mwanake rĩ aheagwo mũcongoco Ĩĩ. athiĩ akarĩe no akerwo atĩrĩrĩ ciana ikoragwo ha Mĩthirimo. mũthirimo akerwo warĩ mũcongoco ũcio rĩ ciana iria irĩ- irĩa irĩ mũthirimo-inĩ rĩ ũrute

Mĩhĩrĩga itũ-rĩ, nĩyanyitana. Mĩhĩrĩga yanyitana nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũngĩgakorwo mwĩ na wĩra nĩtũgoka kũmũrutithia, na mũngĩgakorwo na mbaara-rĩ, nĩtũgoka kũmũrũithia, na ithuĩ mĩhĩrĩga ĩno yerĩ-rĩ, tũtikarũa.

Ehe. right mũgũrani atwaraga kahĩĩ nĩgetha gatũre karithagia mbũri icio gagĩcimenyagĩrĩra itigakue rĩu mũthenya ũyũ ciarĩkia kũgurarĩrio rĩ na nĩ ciacenjia ũna shape rĩ kahĩĩ gatirĩ na gĩtũmi gĩa gũikara kũrĩa Gagacoka. gagacoka tondũ wĩra wakwa nĩ weka atĩa na tareke tũke harĩ ndigĩrĩri tondũ ũgũrani rĩ wa Mũgĩkũyũ. Nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrarĩa Agĩkũyũ. Na aingĩ makonja, angĩ magakĩĩga, na arĩa angĩ magakua. Nĩkĩ? Number one, nĩ ũndũ wa ũrimũ. Agĩkũyũ aingĩ nĩ matĩkĩtie ũgũrani wa Mũgĩkũyũ very casually.

you have no rule ndũngĩ ndũngĩ overrule mũhĩrĩga uge atĩ niĩ airĩtu akwa ndikũrĩhwo rũracio Eh, ni reverend uria wa wa Hĩtũka- PCA.
Yeah? Eh, ndũngĩ overrule mũhĩrĩga uge atĩrĩrĩ niĩ airĩtu akwa ndikũruta rũracio mũirĩtu atakĩrĩ waku mũkaguo atakĩrĩ waku ũgũragĩrwo mũkaguo nĩ thoguo nĩ ũndũ wa itũmi cigana njenga igere igere kia mbere ni uciare thoguo ni urihe thirĩ wa uciari Ehe. uciare thoguo na nyukwa na uciare thoguo na nyukwa ungikorwo ndwikite uguo ndurihite thirĩ gia keri Mũtumia ũcio agũragwo nĩ mũhĩrĩga nĩgetha rĩrĩa gũgakorwo kwĩna wĩra wa mũhĩrĩga rĩ ndokaga kwĩrwo mũhĩrĩga wĩna wĩra Ĩĩ. aigua kwĩna wĩra wa mũhĩrĩga no aithinga eho atakũria kĩũria mm. tondũ we nĩ mbũri cia mũhĩrĩga namba 3 njarie tondu undu undu ni wonekaga tari undu muhuthu muno Ĩĩ. no mutumia mugikuyu ndũgĩtirĩ ha ĩĩ mutumia mugikuyu ni akoragwo na rights and privileges cia hinya muno rĩngĩ nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya rĩ nĩ ũkũigua na rĩngĩ nĩ ũndũ wa kwĩrwo ũhoro ũtarĩ wa ma rĩ nĩ ũkũigua atumia makiuga ĩĩ nĩ tũhinyagĩrĩrio Ndetirwo hĩndĩ ĩmwe nĩ njanji Nyĩrĩ, ngarĩrie magistrate, na ngarĩrie borithi, prosecutors, mm. na ngarĩrie macibũ na madiũ ũhoro wa domestic violence. Na ndamerire atĩrĩrĩ, structure ya mũciĩ gĩkũyũ-inĩ rĩ, mũtumia akoragwo arĩ mũgitĩre

rĩrĩa tũkenda wĩra ũrutwo nĩ atumia a mũhĩrĩga rĩ ũyũ ndakahota kũruta tondũ wamuuna guoko mm. wamuhũra ũmwonjie rĩ na nĩ tũrenda ũrĩhe thirĩ rĩ ndakũhota gũciara tondũ nĩ wamuhũra mm. so mũtumia waku nĩ nĩ mũgitĩre mũno nĩ mũhĩrĩga namba 2 nĩ mũgitĩre nĩ rika

Mbũri ici cierwo irutwo-rĩ, mbũri ici cierwo irutwo nĩyo ndigĩrĩra, nĩyo ndwari iria ũtatwarĩte. Mm. Nĩ wa racia mbũri ikũmi, watigwo na mbũri mĩrongo igana? Ĩrĩ. Wetĩa. Wauga mũndũ nĩ wakwa ũyũ. Wauga mũndũ ũgwĩtwo uh, gwa kĩari-rĩ, ndikaracia kĩndũ kĩngĩ. Kĩari agethiĩra. tiwe ithe wa muiritu mm. mundu ugwitwo thoguo ri nake agethiira matiagituranira na maithe maitu mm. eh, bururi-ini wa ngomi andu aya eri maturaga haro na kuu haru eyo irarwo na kuu ĩ we nĩ watigirwo na njohi yakwa ĩ we nĩ watigirwo na mbũri ciakwa ĩcokaga ĩgatũkinyĩra

arĩa mathiire kwa ngomi makĩra na ĩnĩ we nĩ wanjĩkire we nĩ wanjĩkire tiga nĩ ũndũ ũrahanyũkia rĩ ingĩakũhe ũhoro wa mũirĩtu 2016 wekire kĩgeranio gĩa K- gĩa KCSE akĩnyita A athiaga gwĩka medicine ndatũma athuri tondũ nĩ kũrĩ athuri mokire kũrĩ- kũ- kũnjũria kĩrĩra kĩu rĩ mathire magĩtuĩria their great grandparents